Ni kha hmel an han sak a ni a, chutah chuan tangkai dawn lo nia inhria te tin uak kem tur a awm a ni tih hria a kal ngei lo tum te kan infin nuai a, in lungrual leh tha tak maiin Pathian velna leh kaihhruaina in. I pum khat takin Ruatte a pumte kan in hmang a, a lawnawng hle mai a, a ngaihawm ka ti a, timah mimalah pawh he rilru hian a nga hre deuh reng a, hei tel ang taka Ruatte an hik taka kan han kal thei kha Pathian malsawmna a thar a kan dawn, Pathian in min khawngaihna avanga a rawngbâwl tura min buatsaihna te, a rawngbâwl hna thawk ve tura min kohna te a ni a. Keimahni chakna leh theihna in in la theih hauh lo va, maherawh chu Pathianin hum tha tak mai kha Kraws kawnga kan kalna kawngah in ruahdan sak ka hnih a, a lo awmin a rilpui hle in ka hria. Hikini chhungkua hi tunah hian Rintehi hriat angin hostel-ah aa rem hna deuh leh pawh avangin, Naute theih lova bak chu a rawn awm a, tichuan a Galuganj team-ah hian Purina hi rawngbawlna fian leh riatah upa lam hmachhuahna team te rawngbawlna a kal ngei ngei a ngai a, chawlhna chhung zawng a rawn che a, engemaw ei in tak khan kal se kan han huam a erawh chu ka hawng a ka kal ange tih deuh a nia ang e. Hei tlai chuan an ei hman lo va, tan tih theihna a awm lo va, chuan pa Zika Durtlangaina a hna thawk a ni a, tin Mapuia lawmawm chhungte damlohna avangin buai takin an awm tih kan hria a, chute lo chuan lo tel thei lo va, a bak zawng erawh chu hei kan kim thei a, lawmawm hle in ka hria a, Pathian velna leh peihhruaina in Hei chung zir kil ho hlan an tih te chu ka nei thleng inna hlawhtlinna a ni chang a. Kan rilrua awm phawt chuan rawtte pawh khan han rawt zel ang a, kan tin zel thleng pawhin dik lai mai pawh khan kan inhawpkhawm thei turah te pawh Brisri la ka tha ang e. Hei a hmun khawp mai. Tunah hian Pathian thu ka chhiar ang a, ka chhiar zawh tawngtaina hun te ka hmang ang a. ka hnuh tawh mai dawn nia. FSC bunghnih hi kan chhiar anga bel tan hian nangni pawh inbawhchhiat leh insual te avanga thi in nih lai khan a tinun che u a ni. Chungah te chuan hmanah khan he khawvel dan a la inawm kha. Boruaka thuneihna lal. Tun awi lo fate chunga thawk mek tur thlarau dan ni hian chu ngawi lo fate zingah chuan keini pawh hmangawnah chuan tisa leh rilru duh zawng tiin kan tisa chak nate angin kan awm vek a, midangte ang bawkin thil urna fa a piang reng kan nih kha. Nimahsela Pathian chuan khawngaihnaa ngaihin a mi hmangaihna nasa tak avang kha kan bawhchhiakna te avanga thi kan nih lai meuh pawhin Krista rualin min ti mai ta a, khawngaihnaa chhan dah i nei ta e. Krista Isuah chuan Amah rual ve kha min kai thohin van hmuna te Amah hnenah min thuttir ta a. Chutichuan hun lo la thleng turah te chuan, Krista Isua hian kan chungah nil neiin a khawngaihna ngah nasat zia chu a entir thei ang. A rinna avanga khawngaihna chhan dang in ni. Nangmahni i thawhchhuah ni lova, Pathian thil pek a ni. Thil ti avanga ni lo ve, chute lo chuan mi in an chuang ta ang e. Thil hre ti atan Krista Isuah chuan siam a awmin amah kutchhuak kan ni si a, chu thil hre tih chu kan awm la turin. Pathianin a buat sek lawk a ni. Pathianin a thu kan za ta malsawm loh se. Amen. Leh an ding anga tawngtai. Tunge ui lu khel dim. Ka ball a ka khel deuh. Ai thlalak pawh a ngai lo.

Helai hian uilu an lo chhap a hei eh aw tu zawk in nge khel dawn a ni pu hming sang nge pa bawla umm tui viau ang.